Tēnā koe, otirā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, e mātakitaki mai nā. Ka nui taku tino hari ki te whakarongo ki ngā kōrero kua kōrerohia e tēnā kaikōrero, e tēnā kaikōrero. Ka mutu e mihi ana ahau ki a koe Hōhepa, nāu nei tēnei kaupapa i kōkiri i te rā nei, ā, ka mutu ki taku mōhio e whakapāhongia ana tēnei kaupapa mā runga i te kaha o ngā reo irirangi Māori, Nō reira e ngā kaiwhakarongo tēnā koutou katoa. Ināianei ka tīmata ahau ki te mahi i taku slide show. Ki te atu ana koutou i tērā? Ai.
Ai.
Wino, uh, ko taku kaupapa kōrero i te rā nei, ko te whakarauora uh, tanga o te reo Māori i waenganui i ngā reo irirangi Māori me ngā mahi e hāpaingia ana e tēnā reo irirangi, e tēnā reo irirangi. Ka mutu, e 21 ngā reo irirangi Māori kei raro i te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko hau te kaiwhakahaere o Te Hiku Media, te reo irirangi o Te Hiku o te Ika, kei kaitaia to mātou reo irirangi. Ka mutu kei konā anō tētahi atu kaupapa i tīmatahia e mātou i te tau, i ngā tau e rua kua taha atu nei, ko Papa Reo te ingoa o tēnei kaupapa, ka mutu he kaupapa whakaako i te rorohiko ki te kōrero Māori, hei huri i te reo kōrero, hei reo tuhituhi, hei huri hoki i te reo tuhituhi, hei reo kōrero. Me ana te Pākehā, synthetic voices. Koe noa hei tīmata kōrero, i tīmata mātou i te tau 1991, ka mutu pēnā i titiro ana tātou ki te whakapapa o te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ka kite tātou he kaupapa tēnei e kaha ana ki te tautoko i ngā mahi whakaora i te reo me ngā tikanga Māori. Ā, kia titiro hoki tātou ki te Tiriti o Waitangi me tana hoa haere, arā, tana tuakana, ā, he whakaputanga, ka mutu kei konā ētahi o ngā kerēme. Tika ana tātou kia hoki mahara ki a rātou ngā kaikōkiri o ngā kerēme, ka mutu ko Y11, ko Y150, Te ko Y222-4 me tērā kaupapa tino nui, tētahi o Mātou nei kuia Saana Murray nāna hoki ngā kōrero i kawe mō te taha ki a ki a mātou o Te Hiku o te Ika, nā nō Ngāti Kuri anō hoki tērā kuia o tātou. Taihoa. Nā reira, ka hoki ngā mahara ki ngā kaiwhakapūmau, ki ngā ngā tama toa, ki te Māori Language Society hoki, muhe ana tātou, he mahi nui ngā mahi i hāpaingia e rātou katoa, ngā mema o ēnā rōpū. ka mutu nō te tau 1986 i puta te pūrongo Te Rōpū Whakamana o Te Tiriti o Waitangi, ka mutu, hei tā te pūrongo, he taonga te reo Māori. ka mutu no te Hune i te tau 1990 i whakatakotongia e Sir Graham Latimer o te Pātū a te kerēme o Way 150. Tērā pea e mōhio ana ētahi o koutou ki tēnei, ki tēnei kerēme, nā te mea he kerēme tēnei mō ngā iarere, mō ngā iarere reo irirangi. mehemē hoki whakamuri ana tātou ka tīmata hoki ngā reo irirangi katoa i tērā takiwā, i tērā takiwā. Nō reira, kua roa ō tātou kaumātua e whawhai ana kia riro i a tātou ēnei iarere, kia oti i a tātou te whakapāho, te whakatairanga hoki i ngā take o te wā, i ngā kaupapa o te wā i roto i tēnei mea e kōrerohia nei ko te kōrero Māori. Kei hoa. Nō reira, um, moe ana tātou ki te 3G, ki te 4G, ki te 5G, me ēnei mea katoa. Engari, i tīmata ngā reo irirangi i roto i ngā mahi pourewa, nē, e mea ana te Pākehā he terrestrial, nē. Moe ana tātou kua āhua huri te ao, ā, ahakoa tēnā, E mahi tonu ana ngā reo irirangi Māori i ngā mahi pourewa, engari kua tīmatahia e ētahi o ngā teihana ki te mahi i ngā mahi matihiko hoki. Nō reira, ko te whakawhitinga mai i te kaupapa terrestrial ki ngā kaupapa digital, ā, he kaupapa nui tērā. Mehemea e titiro ana tātou ki te āhua o te noho o ētahi o ō tātou nei whanaunga, te whakawhitinga matihiko, mehemea e titiro ana tātou ki te nuinga o ō tātou nei whanaunga e noho nei i ngā tāone nui, ā, me whakarite hoki i te āhua o te noho o ngā whānau ki te kāinga, Nui noa atu te hunga e noho ana ki ngā tāone, engari ko ngā pourewa nei, ko ngā pourewa, he pourewa ā-rohe, nō reira ka taea e koe te whakatairanga, te whakapāho hoki ki tō ake rohe. Engari, ko te mea aroha hoki, te nuinga o ngō tātou nei whanaunga e noho ana rātou i ngā tāone nui puta noa te ao, nō reira he kaupapa tērā hei whakaarotanga mā tātou. Ka mutu, i roto i ngā mahi mō te radio spectrum, ka kite tātou i te, i te kerēme mō te 3G, te kerēme mō te 4G, kei konei anō ngā kaupapa e mauria ana mō te 5G. Nā reira, i puta te tahua pūtea e kīia nei ko Ka Hao i ngā whiringa mō ngā whakahaere 4G. Engari e kōrero ana ahau mō tēnei kaupapa nā te mea e hāngai ana tēnei kaupapa ki ngā reo irirangi Māori. Taihoa. Kia huri atu ahau te kōrero mō tēnei reo irirangi e whakahaerehia ana e ahau. tō mātou nei wawata, hara i te mea e tino rerekē tō mātou nei wawata ki ngā wawata o tērā reo irirangi, o tērā reo irirangi. He reo tuku iho, he reo ora. Ka mutu i tīmata tēnei kaupapa o tō mātou nei reo irirangi i tō mātou marae. Hui atu ngā kuia ki reira, ka mutu i hiahia katoa rātou ngā kuia kia whakatūturungia tētahi reo irirangi i waenganui i Te Hiku o Te Ika, kia oti i a rātou te whāngai i ngā kaiwhakarongo, ā, ki ngā whakaaro, ā, e kōrerohia ana e rātou. Kia kaua rawa te reo Māori e noho hei reo kura. anahe, kia kaua e noho hei reo wānanga anahe, engari kia noho tonu hei reo kōrero. Nō reira, he mea nui tērā ki ngā kuia o tērā taima. Hui atu rātou ki te marae, nā rātou te kaupapa i whakatakoto, ka mutu i whakatakotongia e rātou te mānuka, nā Hone Haruwira tō mātou nei tuakana nāna i tiki atu i te mānuka kia haka, ā, ki te whakatakoto i te huarahi hei tīmata i te reo irirangi o Te Hiku o te Ika. He aha tō mātou mahi? Whakatōkia, poipoia kia matomato te reo Māori o ngā hau kāinga o Te Hiku o te Ika e rima o mātou iwi. E rima ngā iwi e whai pānga ana ki tēnei teihana. I roto i te ao reo irirangi Māori, ētahi o ngā teihana kotahi te iwi, ētahi o ngā teihana kei ngā tāone nui, nō reira kato ngā Māori o tērā takiwā e whai wāhi ana rātou te whakarongo atu ki taua teihana. I roto i tō mātou rohe o Te Hiko o te Ika, e rima ngā iwi. o Te Hiku o Te Ika, ka mutu ko Ngāti Kuri, Te Aupōuri, Ngai Takoto, Te Rarawa me Ngāti Kahu. I roto i ngā tau 30 kua taha atu nei, wheno ko tō mātou nei mahi he kohikohi i ngā kōrero a ngā kuia. Nā, ko te, ko, uh, ko te māma tēnei o taku pāpā, whānau mai tēnei kuia i te tau 1893, tō mātou nei grandmother, me, uh, me, me tana irāmutu, uh, me, tana, uh, me, me tana teina. Engari, mehemea e titiro ana tātou ki tēnei reanga, ka hoki ngā mahara ki te Te whakatupuranga i tupu mai i roto i te ao Māori. Nō reira, i whakapau kaha atu mātou ki te kapo i ō rātou nei kōrero, ki te rīpene, ki te tēpa, ka mutu, ka kite koe i ngā īngoa kei runga i ngā tēpa nei, ka hokinga mahara ki a rātou māna te mea, e neke atu i te 47 ngā marae i te rohe whakapāhotanga o Te Hiku o te Ika, o Te Reo Irirangi o Te Hiku o te Ika, i roto i ngā 30 tau, kua haere atu mātou ki ngā kāinga, ki te kohikohi i ngā kōrero a ngā kuia me ngā kaumātua. Ētahi taima e hiahia ana rātou ki te kōrero mō tērā pā, me te hapū i noho ai ki reira. Ētahi atu taima kua hiahia rātou ki te kōrero mō te tāwhara. Nā te mea hiahia ana rātou ki te kōrero mō ngā kai Māori, ētahi atu taimako hiahia rātou ki te kōrero mō te takutai moana me te toheroa, me te whanaungatanga i waenganui i te toheroa me te pīngā, ka mutu kia mōhio ai ngā uri ki ngā kōrero tuku iho me te mātauranga Māori e kōrerohia nei e ngā kairangahau i ngā whare wānanga ināianei, Kei konā anō ēnā kōrero hei hahaunga, ā, hei rapunga, ā, hei hauhake ā te wā. Engari koia rā tētahi o ngā mahi nui ināianei, ko te whakawhiti i ēnei, ēnei tēpa, ēnei rīpene hei mea matihiko, kia oti i a mātou te whakaora ake i te āhua i kōrerohia e ngā kuia o tērā taima, me ngā kaumātua hoki, engari he kaha nō ngā kuia i tō mātou nei rohe ki te kōrero i ngā kaupapa aha ko he ā rā te kaupapa. Ināianei e E mahi ana mātou i tō mātou pae tukutuku, ā, hei whāngai i ngā whakaaro, hei whāngai i ngā kōrero ki te hunga mātakitaki, ki te hunga whakarongo. Nā reira, he mea nui tērā ki a mātou, nā te mea neke atu i te 86 paiheneti o ngā uri o ngā iwi e rima o Te Hiku o te Ika e noho atu ana i te wāhi i ahu mai rātou. ka mutu, he mea nui ki a mātou kia whai wāhi rātou i roto i ngā kaupapa e mahingia ana e mātou. Nō reira, i tīmatahia e mātou tēnei pae tukutuku i te tau 2012. Ko tētahi o ngā kaupapa tino nui ki a mātou ko te live video stream. Kāore au e mātou he ārā te kupu Māori mō te live video stream, engari he live video stream tēnei. Ka mutu, kāore he kaupapa pērā i te kaupapa o te kapa haka mō te whakarahi i te whakaminenga e mātakitaki ana, e whakarongo ana. Nā te mea ka kite koe i tō mokopuna, ka kite koe i tō irāmutu, ka kite koe i tō, tō whanaunga, ka kite koe i ngā kaiwhakawā, nā, koia rā ēnā. Ko te āhua o te Māori, nē? Ka mutu, nui noa atu te, te, te, te, te tini o ngā tāngata e mātakitaki ana i te kapa haka, i ngā kaupapa pēnei i te Rugby League Final e, e, e, e, e kapo ana mātou ki te kāmera hei, hei uh, mātakitaki uh, tanga mā te, mā te iwi e, e mātakitaki ana. Engari he, kaup, he tohu anō tērā. He tohu anō tērā me pēhea te whakawai i te hunga ki te kaupapa o ngā reo irirangi Māori. Ko ngā mahi ēnei e mauria ana i waenganui i ngā kāinga, ka mutu ko tēnei tētahi o ngā kaupapa i te Taitokerau, Taitokerau Festival. Nō muri noa mai i tērā i tīmatahia e mātou tēnei kaupapa arā he taupānga tēnei ko Whare Kōrero te ingoa, ko Whare Kōrero, ka mutu ko he app tēnei, ina hiahia koe te whakarongo atu ki ngā reo irirangi katoa, ahakoa ko wai te reo irirangi, ka taea e koe te mahi i tēnei taupānga. He mea i tautokohia e mātou o Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika i roto i ngā tau tekau ko taha atu nei i penapena mātou i ō mātou nei pūtea. Penapena, penapena, tērā te mea i mahingia ai e mātou hei tiaki i ngā moni. Engari ka haere te wā, ka haere te wā. Me whakaaro ano ki a mātou, oh, me whakatū tētahi whare hou. Engari ko te whare hou i whakatūria e mātou ko tēnei whare matihiko. Horekau mātou i pai kia whakatū tētahi whare um, uh, bricks and mortar nei. Nā te mea i whakaaro mātou pai pia te, te whakatū i tētahi whare a matihiko nei, kia o tia mātou te whāngai o mātou nei whanaunga e noho atu ana i te kāinga. ki ngā kaupapa e kōrerohia ana mā runga i te kaha o te reo irirangi. Ka mutu kei konā anō tō mātou Data Licence, ko te mana raraunga Māori te tāhuhu o tēnei whare. Ka noho te mana o ngā taonga kei tēnei whare ki ngā kaitiaki, nō rātou anō ngā taonga. Tiakina ēnei taonga kaua e takahi kaua e pokanoa. Nā reira, e mohi ana tātou ki tēnei mea te te pokanoa. Mohi ana tātou ki tēnei mea te pokatikanga. Engari ētahi i tae mai i roto i te ao pāpāho, aha ko Māori, aha ko Pākehā, he pokateka te mea e mahingia ana i e āwai, e āwai. Nō reira, kei konei ētahi tohu hei awhi i te hunga e haere mai ana kia mōhio mai rātou, kia tomo atu koutou ki roto i tēnei whare, ā, hāpaingia ngā tikanga o te whare, kaua e pokano. I roto i ngā tau, ā, kua noho atu mātou ki ō mātou nei kuia, ko Tīreiniamu kapa, king, ā, kapa tēnei nō Te Aupōuri, engari i whānau mai he kākā nō te whānau kākā o Te Kao. Ka mutu, Tēnei tētahi o ngā kaupapa i mahingia e mātou, ka mutu he tuhituhi i ngā kōrero o te kuia. Nā, ka, ka kite koe i te tapu tini, ka kite koe i te mahinga, te akuaku, te hiako, te hoi anō rā, ko ngā kupu ake ēnei me ngā kīwaha hoki, ka mutu ka haka, ka whakatakotohia e mātou tētahi kōrero mō ēnei kupu me ēnei kīwaha e kōrerohia ana e te kaikōrero, ka mutu e mea ana te Pākehā he colloquialism, e mea ana te kōrero tērā pea he unique word. Hara i te mea nō mātou anahe engari e kōrerohia ana e tēnei o ngā kuia o tēnei kāinga i ēnei kupu. Engari he mahi nui tēnei te tuhituhi i ngā kōrero o te hunga i tupu ake i roto i te reo, nā te mea, rerekē noa atu te hakarongo atu ki ngā te hakarongo atu ki ngā kōrero a ngā kuia pēnei i te whakarongo ki ngā kaipāpāho, nē, rerekē noa atu, nā te mea rerekē te āhua o te whakahua i te kupu, rerekē hoki te whakatakoto i te kōrero. Nā reira, i kite atu mātou tērā pea, pai pea te huarahi māmā. Nā, ko te huarahi māmā ko tēnei, whakaako i te rorohiko ki te kōrero Māori. Kōrero Māori, koirā te tiri ingoa tēnei kaupapa, mō te aha? Whakaora i te reo Māori Tiaki i ngā piringa kōrero Whakatairanga i te reo Māori me ngā tikanga Kia whai wāhi hoki te tangata whenua ki ngā mahi hangarau Ina titiro atu tātou ki te āhua o te ao hangarau Ko te nuinga o ngā mea e mahi ana i te ao hangarau he Pākehā, he kiri mā, Hara i te Māori. Nō reira me kaha tātou ki te whakatupu i ēnā pūkenga i waenganui i ō tātou nei rangatahi, i waenganui hoki i ō tātou whānau hapū me ō tātou iwi. Nō reira i roto i ngā tau ko kohikohi kōrero mātou i roto i ngā whakataetae, ā, ka mutu mā te kohikohi ngā kōrero, ā, ka oti i a mātou te whakamahi i ēnā kōrero hei whakaako i te rorohiko. I roto i ngā rā e 10 i kohikohingia e mātou ngā hāora 316. He kapohanga reo ēnā, he kōrero, he kapohanga. Ka mutu ināianei i roto i te corpus, kua neke atu i te 3,500 hours, ētahi o ēnei mea, he VHS tape, he DV tape, he hundreds, ka nui te tini o ngā cassette tapes. Nō reira he mahi nui tēnei kaupapa arā te whakawhiti i ēnei mea ki ngā kaupapa matihiko. Nā reira ka whakamahia e mātou tēnei kaupapa hei whakahoki i te oro Māori ki te reo Māori. Ētahi taima e titiro atu ana tātou, e whakarongo atu ana tātou ki ngā kaikōrero ko Mea mai rātou, Ko Peter Lucas tōku ingoa, E, e noho ana ahau ki Kaitāia. Nā reira kua piki haere te āhua o te kōrero i te mutunga o te kōrero. Nei, nō reira he, he kaupapa tēnei hei, um, hei, hei awhi i te hunga e ako ana. Nō reira, koia rā ētahi o ngā mea hei kōrerotanga māku, engari e kite ana ahau e haere ana te wā, yeah. uh, nō reira e kore au e, e toro ai i ēnei kōrero, ā, engari ko te mana raraunga Māori me ngā huarahi e ora ai ngā wawata mō ngā kaupapa matihiko i te ao reo irirangi Māori te kaupapa nui e kōrerohia ana e mātou i tēnei wā. Ā, ka mutu, ki tāku nei titiro, ki ōku nei whakaaro, mā te Māori anō ēnei kaupapa e ārahi. kaua mā tētahi atu, mā te Māori, mā ngā iwi. Nō reira, tēnā koutou e whakarongo mai nā ki aku pahupahu e Joe i te ahiahi nei, e mihi ana ahau ki a koutou, ko te tūmanako ka pai te toenga o tō koutou rā.